Bħal bosta mużiċisti professjonali, Karl Camilleri jaf il-bidu tiegħu lil banet lokali. Camilleri tħabbeb mal-mużika grazzi għal banda L-Unjoni ta' Ħalluqa u llum il-ġurnata jipprattika ma' orkestra Firenze. Camilleri qasam magħna l-esperjenzi tiegħu u tkellem dwar kunċert tas-Soċjetà Filarmonika ta' Ħal Luqa li fih se jindaqqu siltiet minn films popolari fosthom Braveheart u The Greatest Showman.
L-ewwel kuntatt li kelli mal-mużika kien in-nannu kien xtali drum kit ta' tfal u kont noqgħod inħabbat fuq u kont noqgħod insegwi l-banda Tgħaddejja minn taħt il-gallerija u jiena qed inħabbat qed nagħmel l-istorbju fuq drum kit. Imbagħad eventwalment missieri kien involut fis-soċjetà tal-Unjoni u kien ħeġġiġni biex nibda ndoqq mal-banda. U r-raġuni naħseb għalfejn kont għażilt il-klarinett ta' tifel li kont kienet għax kien l-ewwel strument li kien ikun quddiem il-banda, allura speċi ta' jekk nagħżel da strument inkun Fl-ewwel ring ixilha.
Is-Soċjetà Filarmonika l-Unjoni s-sena l-oħra tellgħet kunċert ta' mużika mid-dinja taċ-ċinema li sar fil-Palazz ta' San Anton, kien tajnih l-isem ta' Movies at the Palace, kellna rispons tajjeb ħafna u wara r-rispons tajjeb li kellna ħadna l-idea, ħadna l-motivazzjoni biex ngħid hekk biex nagħmlu l-istess Kunċett imma naqra fuq skala ikbar. Din is-sena ser isir f'dar il-Mediterran għall-konferenzi fis-Sala Repubblika eh, ħanżommu l-istess tema, però ovvjament ħanvarjaw ftit. Il-mużika mid-dinja taċ-ċinma hija mużika li ħafna jħobbuha Hija varjata, tolqot li żgħar, tolqot li kbar. Ħan nippruvaw ninkludu mużika minn eri differenti għandna minn snin 60 sa snin riċenti, sa mużika ta' films li ħarġet pjuttost sa sentejn ilu għandna wkoll. U provajna ndaħlu kemm jista' jkun kompożituri varji, hemm ħafna kompożituri minn fejn tażel, l-uġuħ ta' ras f'dal-ġenru huwa Se tinkludi, prova ninkludu xogħlijiet ta' Hans Zimmer, John Williams, hemm ħafna xogħlijiet differenti, ħafna xogħlijiet bi stili differenti u kif qed ngħidu xogħlijiet li jolqtu l-etajiet differenti. Għandna films bħal mużika minn superheroes, Superman, Avengers, għandna The Greatest Showman li ħareġ riċenti, u mbagħad għandna xogħlijiet iktar blaqta klassika bħal mużika mill-film ta' Ennio Morricone mill-mużika ta' Ennio Morricone The Mission u għandna oħrajn.
Ili nistudja l-mużika għal 15 sena issa eh, u l-ewwel kunċert kien kunċert tal-allievi kon għadna għazbis friġna mal-banda, ma' sur mas ma' professur ċażamit li kien dak iż-żmien sur mas tal-banda, konna minna niftakar kunċert żgħir għawek fil-kazin stess, Għall-ġenituri kien ovvjament mument pjuttost eċitanti għax tkun qed iddoqq l-ewwel darba għall-pubbliku, imma kienet okkażjoni sabiħa. Kif eventwalment dħalt l-Università mbagħad ingħaqadt mal-Wind Ensemble tal-Università ta' Malta u hemmhekk fettitli ħafna opportunitajiet. L-ewwel nett komplejt l-istudji tiegħi fil-prattika tal-klarinett ma' Michael Pirotta, l-School of Music, u hemmhekk għamilt l-eżamijiet, ovvjament avvanzajt iżjed fid-daqq. Fl-Università kont involut fl-Student Fest, li hija s-suswarja tal-istudenti. Għamilt numru ta' Student Fest kemm bħala mużiċist kif ukoll bħala arranġatur tal-mużika. Bħalissa jiena qed Qed ngħix l-Italja, ġewwa Firenze, għaliex qed nagħmel Masters f'Architectural Design u wara li stejt il-Bachelor's Malta mort mort l-Italja u hemmhekk bdejt indoqq ma' l-orkestra dell-Università dei Studi di Firenze li hija l-università ma' min fejn nistudja jiena kif ukoll mal-Filarmonika Rossini li hija waħda mill-iżjed baned prestiġjużi biex ngħid hekk fil-parte ċentrali tal-Italja u hemmhekk din l-aħħar sena kemm ili hemmhekk għamilna għamilt numru kbir ta' kunċerti, naħseb on average kelli kważi kunċert kull xahar fejn daqqejna baqgħet f'teatri bħal Teatru del Maggio li huwa teatru tal-opera ta' Firenze, eh, f'Palazzo Vecchio ġifieri Kelli numru ta' kunċerti pjuttost għalija importanti u li kabbru kemm l-esperjenza kif ukoll l-exposure tiegħi għall-mużika.
Dan il-kunċert qed isir bl-għajnuna tal-Kunsill Malti tal-Volontarjat through funding li ħadna mill-iskema VOPS sabiex Nippromwovu l-mużika u t-tagħlim tagħha u events li jsiru mnaqdiet volontarji fil-qasam tal-arti bħalma aħna wara kollox aħna għaqda volontari li nagħmlu nagħmluh bil-passjoni li għandna lejn il-mużika u lejn dak kollu li jagħmilna wara kollox Maltin, baned Maltin, nipprovaw aħna noħorġu mill-qoxra li forsi xi kultant inqabdu fiha.